Холоон көрдөххө, дуулаҕа булгунньа хөрө үллээн тахсыбытын саҕа буордаах булгунньа дьиэ өрө үллэн көһүннэ, ортотунан кураҥнаах уһулуу улахан ураалаах эбит. Төгүрүйэн көрдөххө,

Тэриэскэ олорор саха киһи муус харбыыр күрдьэҕин булгу тутан баран умсары бырахпыт курдук мас хамыйах сытар эбит кэтэҕэрин өттүн кэриччи көрдөххө киристэннэри килбэччи билбэтэх тойон өһүөтүн

Күүстээх бүдьүүр курдук баттахтаах, булгунньах курдук моонньоох, болуо курдук модьу улахан судуруктаах мосуон эмиэ туттубут киһи олорор эбит. Сыаналаан көрдөххө, сыргын эһэ

Ньуучуха уу курдук дьулааннаах киһи олорор эбит көрөр бөҕө сымарханнаах истэр бөҕө куталлаах киһи олорор эбит маннык бэйэлээх кэмҥэ артынырдан ахтаалыйан оҥорбут аайы дьөһөгөй буолбут аар тойон аҕата аал уотугар киирэн аргынньах Саан аарбы-саарбы түһэн олорор. Ханна эбит диэн көрдөххө адьас биллибэт эбит итинник бэйэлээх киһини үүннээх хайдах төрөппүт түгэннээх ытыстаах көлөһүннээх сүүстээх көйгөҕө истээх көҕүөр эмиийдээх көрөр үтүөлээх күбэй хотун ийэтэ күндү

Дойдуламмыт эбизиттэн ситии саҕа ситимҥэ биллибэт халлаантан сап-саҕа тардыллыга биллибэт дойдуттан туһах саҕа туймуута суох үөскээбитэ үһү ити гынан баран санаа бөҕө мөккүлээх саан бөҕө куһаҕаннаах киһи үһү икки гынан баран мин обургу Үөһээ дойдуттан түспүтүм буолар, төбөм оройугар түөрт тутум кураанах, чой муус салҕааннаах буолуом этэ. Алларааҕы дойдуттан ааттаан тахсыбытым эбитэ буоллар, урут өргүүрбэт

Ыаллар суоруна таас ордохолоруктата онньуом этэ дэнэр эбит Халлаан кутуҥху тутаахтааҕа буоллар үрүт өттүн алын гыныам этэ алын өттүн үрүт гынан эргитэн көрө туруом этэ дэнэр үһү Былыттаах күн буоллаҕына быһыйанна сатыыр эбит халлаан күн буоллаҕына хардьахтана Сатыыр эбит, уот-туос гыннаҕына ураҕастанан ордоотуур, маһа-тас гыннаҕына балыкыланан малдьааттыыр киһи эбит. Мин обургу этэр тылым сиэтигэр саныыр санаам ыараханыгар ай-чалгы хаппар, суол-үҥсүр сурахпар, ыарахан ыа-чыкка бэйэбэр сир хотун сиксигэр силинэйдэҕинэ эбитэ буоллар, буор хотун муннугар буойуннааҕа буоллар мин обургуну кэлэннэр тарбаҕым хаанан тарҕатыах этилэр. Миигин хаан ириэриэх этилэр, баттыалаатар матайбыт үктээлэр өҕүлүппүт тиҥилэхтээҕин ньиргийбит кылааннар кыбырыктыбат хаһыардар хамнаабыт сэттэ бүтээхтээх нэс үөттүгүн түһэҕин алын өттүгэр олохтоох адалҕа курдук тыҥырахтаах арбыйа курдук аһыылаах анньыы курдук тумуктаах ардай сырайдаах арсыын бытыктаах ап чаадай бииһин аймаҕа амтыын титириис аҕыс сибиэтин Аттаҕыттан тахсаннар көлүөһэ тимирсиһиэхпин көннөрүөх этилэр, бааллара эбитэ буоллар көхсүм чөл хаанынан сылытаннар чэгиэн эппин тэһэннэ чэҥкир уҥуохпун тиниктиэх этилэр, суох эбит буоллахтара үөгүлээтэр өгөлдьүйбэт үс хаттыгастаах үрдүк өндүр халлаан үрүт өттүгэр олохтоох үөгүлэһэн кэпсэтэр киһилээх өмүрэн саҥара дьахтардаах өһүргэс төрдө үс дьүлүргэн биис ууһун аймаҕын үтүөлэрэ баар эбитэ буоллар үрдүк өҥөр аппар үтүө туйгун сурахпар өҥүлүйэн түһэннэр үлтү хампы сынньан муҥ-хара тойукпун тутуо этилэр. Аҥаардастыы ааҕынан кэлэгэйдии кэбирэнэн, соҕотоҕун сураҕыран, суоһуран олорбута үһү. Маннык бэйэлээх киһи хайдах аан дойдуга аатыран олороро эбит оҕолоор диэн босхо бастаах боҕойуор сүһүөхтээх буор кулан куттаах бороҥ урааҥхай киһи кэлэн суоһарҕана сылдьар сураан көрдөҕүнэ тураахтаан суоһалаһан Суоттан сураһан хайа да аттаах Сэбиэти хотоҥҥо олороро эбитэ оҕолоор диэн үтүө үксэл дойдутун өҥ халата хайдах эбит оҕолоор диэн хатан харахтаах сыы тыллаах сыаналаан көрөн турдаҕына тобурҕаһы тохтоппотох долгуна сытыарбатах куман маҕан дойдутун тула көрөн турдахха кырдьаҕас дьоннор кытыыта тоҕо биллибэтэй доҕунус диэн кытылык кыылы сэттэ хонукка баайаннар кыдандалаах буолаарай кыһыл чиэрбэни хантан кыппаттар эбит диэннэр кыйдаан көрбүттэр үһү кыһыл чиэрбэди кыдандаттан булан кыппаттаабыкка кыпчыччы ыран охтубут үһү ол иһин кыйдаман дойду диэн ааттаабыттар үһү толкуйдаах оҕонньоттор туруйа кыыл соҕус хонукка баайан бараннар сокур чиэбэ дуондараттан булан туруору ыыстан туоруур эбит дуо диэн доҕону ыытан кээспиттэр Чогут-токут чиэрбэнэн туруору ыйыстыбакка чолоччу ыран охтор дойдута буолар эбит уҥуоргута тоҕо биллибэтэй диэннэр уһун чумпур сотолооҕу дьолтон көрөр одууһу диллэлээх уолан киһини одуулатан көрдөрбүттэр тыыта тоҕо биллибэт диэн кылар харахтаах кындыгыр быһыылаах кыыс дьахтары кыҥатан көрдөрбүттэр арҕаа өттүн көрдөххө алталаах адьырҕа кыыла марҕаҕыттан быган анаҕаһын киилэтэн арҕаһын түүтүн күүрдэн ардыргыы олорорун курдук арбай хара тыа адьарыйан көһүннэ ааттаах атыыр оҕустар анньыһан туралларын курдук араҕас хайа адаарыйан көһүннэ хотугу өттүн холоруктатан көрдөххө кугас атыырдары холбуу тутан кэбиспиттии хололоһо туралларын курдук куһун хара тыалар кубалаҥ маҥан хайалар хоруоп хаһан көһүннүлэр Илии илин өттүн диэки эргитэн көрдөххө, эмтэр-тэмтэр дабдыаллаах, иҥэ батар тыҥырахтаах, иэҕиилээх тумустаах, эбиргэ харахтаах эбир талаҥ өҥнөөх элиэ кыылым эрбийэтин туора тардан кэбиспит курдук эби-хара тыа эҥкирсиһэн көһүннэ, соҕуруу өттүн супту көрөн турдаххар сур бөрө кыыллар суоһарҕаһа олороллорун курдук субан хара хайалар суксуруйан көһүннүлэр, суол кыыр хотоҕойун юнкеры таппыт курдук соҥура-соҥура хара тыалары субуруһан көһүннүлэр, ол алын өттүн диэки дөссөһө өйдөөн көрдөххө, аныгылыы холоотоххо ханыы-мааны дьахталлар хааман халытан иһэллэрин курдук, хатыҥ аба аабы халыйан көһүннэ талыы-мааны дьахталлар таҥнам налыһан туралларын курдук талах арыы налыйан көһүннэ ыал оҕото ыалга сыссан ыадырыһан иһэрин курдук ыарҕа айаан

Тугуттан маннык дойдутуй диэн улуу дойдутун одууластым, улуу дойдутун ортотугар ордук мастааҕабыт, киэҥ дойдутун киэлитигэр кэрэ мастааҕабыт сиҥэйин көрөн турдахха үс саһан саһаан үрдүктээх, түөрт уон саһаан төгүрүк үҥкүөлээх дуолаҕа булгунньах өрө үүнэн үөскээн тахсыбыт эбит. Ити тахсыбытын өйдөөн көрөн турдахха, үс илии курааҥнаах, үрүҥ илэ туостаах эбит, түөрт илии холобурдаах кыһыл Илин ити хатырыктаах баай ыалбалдар далбар чабычаҕын сиксигиттэн ыйаабыт курдук далбарыктаҕас сэбирдэхтээх, чороон ымыйаны атаҕыттан таҥнарар ыйаабыт курдук лоһуор көмүс туораахтаах эбит. Сиргэ тиийэр синньэ элбиис сиэллэммит, буорга тиийэр мотуок солко мутуктаммыт аҕыс салаалаах аар кудук хатыҥ өрө үүнэн үөскээн тахсыбыт эбит. Аан дойдуга анабыллаах мас ала-чахчы үүммүт эбит, ийэ дойдуга итэҕэллээх ийэ мас буолан үөскээбит эбит. Былыр маҥнай Сирия хотун үрдүттэн үүнэн тахсыбытын көрбүт үтүө кырдьаҕастар өстөрүттэн иһиттэххэ, үөһээ диэкки өрө көрөн таһаардахха, элбэх сулус эркиннээх, кыра сулус кырынньыыстаах Борон сулус мөҥүүрэлээх, үгүс сулус үгүстээх Өндөр Маҕар халлаан диэкки өрө үүнэн тахсыбыта. Үөһээҥҥи дойдуга үйэлээх саастаах саастаммыт үтүө төлкөлөммүт үүт таас үктэллээх үрүмэтэйбэт үүт чөллөрүн көлүйэлээх өлбүт мөҥө уута утахтаах

өйдөөн өҥөйөн көрөн баран, эмиэ даҕаны доҕор, таммахтыыр дьайаах, хоккуруур куордаах, кэхтэр киһилээх, төрөөр төннөр сүөһүлээх, өлбөт үөннээх, быстыбат быдьардаах, устан барар уулаах, уолан хороҕор убаҕастаах, оросуоллаах буордаах, ойон тахсан күннээх,

Оҕурҕан олохтоох тоҕус күннүк сиринэн күө көмөр күүрдэннэ кырдьыктаах сэттэ күннүк сиринэн күн тыйысхалаах ытыр хайа саҕа күпсүүр таас Үксүн таас күөртээх, кыһан хайа саҕа кыһалаах, кыттас аҕа быһаҕаһын саҕа кыһыл соҕуй кыстыктаах кыдыма атырдьа саҕа кыайыылаах

Ханныктаах ханныктан хаалтаран харгысына эбитэй доҕоно диэн ыарыы-илэ сыбаалын курдук удьур-будьур ытыһынан алтан чуораан табаҕатыйан чарапчылынан быһа өҥөйөн сыппыта үһү ол көрөн баран Иэстэхэй эбитэ оҕолор билбэтэх билбэтэх битиэхэ истибэтэх ситэриэс сугун дьиктитэй доҕор эргийэн эргийэн киирэр тыына эмтэйэ баранан ыйдаах орто улуу дойду ордук үтүө мааһа уһугуллан уккуйан түһэрэ

дьиҥнээх сирбиттэнэн аҕыс салаалаах аар курдук аар кудук хатыҥ буолан аҥаарыйа улатылайан турбута үһү ол кэлин өттүгэр төрүт өттүгэр түөрт өттүнэн сытар ынах хандан саҕа удьурхай булла үүнэн буллугураан кэбиспит үүт күүгэнинэн үллэн кэбиспитэ үс өттүгэр үс үүт чөллөрүн көлүө үөскээбитэ үһү. Ити гынан баран арыы күүгэнинэн аллан кэбиспит үүт күүгэнинэн үллэн кэбиспит. Онуохаҕа туран алдьархайдаах айдааннаах, арыысканнаах аргыардаах арҕаа халлаан аҕын өттүн диэкиттэн ала буркун салгын түстэҕинэ аҕыс салаалаах ача күөх отун арыы сирбиттээн ааһар эбит. Эгэлгэлээх эҕэрдэлээх илин халлаан түгэҕиттэн итии муора диэкиттэн итии салгын салгыйдаҕына, ичигэс тыал тыалырдаҕына, ис салаалаах үкэр күөх отун үүт, үүт силбиктээн ааһар эбит. Итиниэхэ тоҕус уонун туолбут суоруйалаан турбут оҕонньор киһи токур мас тобохханан тоҥхойо кырдьан кэлэн туран тугун дьиктитэр доҕоор, оҕо дьон баар буоланнар оонньоһо сылдьан, этэр кыргыттар баар буоланнар эккэлэһэ сылдьаннар арыыны тоҥон кээспиттэр, доҕор дуу диэн сотон саҥыы сылдьан уон тоҕустаах хаарыгар түһэн туһайар мэник, тустар иирээки буолан тоҕус сибиэр добуҥҥа ойоҕун суоҕунан, паппакка тутуурунан барбыт эһээ үһү диэн тойук домох буолбут добун үтүөтүн үтэбит. Аҕыс уонун туолбут ааттаан турбут эмээхсин атын дьахтаах маһынан тайанан иһэн бай доҕор оҕолоор оҕолор оонньоһо сылдьаннар эдэрдэр эккэлэһэ сылдьаннар арыгыны тохпуттар аһы алдьаппыттар диэн сотон салыы сылдьан уон аҕыстаах хаарыгар түһэн туойар мэник дьэрэҥкэтиир иирээки буолан аҕыс сибиэт хотунна эримсэҕинэн баппакка аҕыс сибиэтигэр тиийэн ампаардаммыта үһү диэн аат миҥэ барбыт дойдута үһү мантан балдыы байбыт тосту топпут киһи эбит итириктээх уулаах имэҥнээх оттоох бэрдьэбит хаҥас өттүн хайыһан көрдөххө халтаҥ ойоҕосторунан хабыдаһан турар халыҥ баайдааҕыбыт уҥа өттүн одуулаан көрдөххө күөннэринэн анньыһан турар күрсэн үөскээбит күтүр баайдааҕыбыт арҕаа өттүнэн анааран көрдөххө аҕыс күннүк сиртэн садарахтаанан көстөр аргыардаах аартыктаммыт эбит үрүн өттүн көрдөххө өрүкүйэн көстөр үүт мөллүр суолламмыт соҕуруу өттүн көрдөххө сырдаҥ балык сулкудьуорун курдук суоллаах хоту өттүн көрдөххө суох кыыл сунаҕын үүтүк үүтүн курдук суон-хаан аартыктанан олорор эбит. Ити гынан баран маннык бэйэлээх киһи таҥнар таҥаһа туттар сэбэ туох эбитий оҕолоор? Күөтү кытта күссэр, хаты кытта хассар, халыҥ куйар куйах таҥаһын хатыһан көрдөххө үрдүгэ киириэ суох кураҥнаах ыарахан тимир ыстааннаах эбит, эрийии тимир этэрбэстээх эбит Сонуок тимир соннох, бэрт тимир, бэргэһэлээх үтүө тимир үтүлүктээх, кулаат тимир курдаах. Ити кэлин өттүнэн туттар сэбэ диэн отут болгуо чулуур туттан уһаарыллан оҥоһуллубут отут уус уһааран таһаарбыт дэгилэ дуго тыҥырахтаах дэгэппилээн чэчийэлээн чэчийбит тахтыйа таас табаҕайдаах таһыйан таптайан оҥорбут Кырыыт төбөлөөх, кыҥастыгас быһыылаах, былыр харахтаах кырдьык уһун кылаабынайа кыһыйан кырбыытаан кырыылаабыт, аҥаардас харахтаах ап дьаадай бииһин атамаан ууһун ааттааҕа алдьархайга аллаах буоллун диэн аалан аргыйан олорбут төрүөтүнэн төбөлөммүт, оҥоһуллан уһуктаммыт, илбиһинэн иҥэччилэммит, тоҕус ойуун домнообут этэ этэр тыллаах эмсибит үс өлүү уолун сүрэҕин хааныгар төннөрүллүбүт аҕыс ааттаах абааһы кыыһын көхсүн хааныгар хаттарыллыбыт таҥнары куттахха талан өбүрүө саҕа хаан таммахтаар диэн өрө тутан көрдөххө өтөн көтөр саҕа өһөхтөөх хаан өксүөннэр диэн үс өлүү ойууна үһүйэн биэрбит үс болбуурдаах сэттэ сиринэн кэрдиилээх тоҕус сиринэн дьураалаах оботтоох уһун куйаар батастаах эбит ити кэлин өттүнэн кимээн-имээн дойдун киилэ кииллээх томоон имээн дойду туоһа туостаах хааман-иимэн дойду хатыҥа хаптарыылаах кунан оҕус муоһа кураахтаах улуу кыыл иэнин иҥиирэ эпсиэйдээх кытыт сылгы кыла кыбытыылаах хатыыс балык хабаҕа силимнээх туут балык кута Уута куустарыылаах, нүөрбэ балык тириитэ бөрүөлээх ньиэппэ кыыл, иэнин иҥиирэ кириэстээх куул, кулааһай кыыл кулгааҕын сыатаҥуохтаах, чээкэй кыыл чэчэгэйин сыата иҥкээһиннээх, сыалаах мас самалата хатайдаах, улуу өрүс тоҕотунан быскыбыт саҕа ньирли муос саалаах эбит. Тоҕус болгуот чулуутуттан тоҕус туйгун уус уһаарбыт дуом тиийбит уон тарбахтаах удьу, кудьунааһа ойуулаабыт биэс тарбахтаах бэргэн ууһа битиилээбит хахай хааныгар хатарыллыбыт өксөкү үөһүгэр төннөрүллүбүт үс удаҕан уһуйбут ала тойон кыыл алын хотоҕойо түүлээх суот кыыл үрүт эрбитэйэ түүлээх ньэрбэ балык иэнин иҥиирэ иҥэччэлээх Чэкэ кыыл муоһун чэрэ, чээрэтэ умуннастаах, алдьархайга ананан оҥоһуллубут соргулаахчыт сойуолатар, дугуй тыынын толунар, хара тыынын харыһынар, алталаах, атыыр сылгы баһансаҕа алтаннаах аба дьиэрэҥкэй охтооболун, сүрдээх сүһүл, сүлүһүннээх, сүүс муус кураҥнаах, чоҥко сүлүгэс тутуурдаах ити гынан баран этэр эбит, аллараа дойдуттан аргыар аргыйар эбит буоллаҕына, сабарай таас уллуҥахпынан Саба үктээн кээһиэм этэ Үөһээ дойдуттан үрдүөр үргүрүйэр буоллаҕына, түүлээх үтүлүкпүнэн Бүлүү анньан кэбиһи кээһиэм этэ Мин обургу хааным хойдон, хараҕым уоттанан хардыым кэҥээн, садаҕа быһаан, саламал ыйаан турдахпына, дьиккэр тилэхтэммиттэрэ, адьарай атыктаммыттара, босхоҥ боргуйдаммыттара, сытыкаан сырайдаммыттара, уоттаах харахпын утаран сытыы сымарҕан тыыммын сынтаран, туох бэйэлээҕи утарылаан кэлэр да үһүө, кэлбитин да иһин түөһүм күүһүнэн төннөрүөм, эрбэҕим эрчиминэн эҕиннэриэм этэ диэн олорбута үһү. Ноо, ноо, ноо